Saňa näme diýip ýüzlenmeli? Jellatmy? Ganhormy? Ýa-da ölümmi? O, sen-ä meň göwnüme degýäň. Dünýäde bir ýarym milliarddan gowrak adam meni gollaýar. Olar maňa aşyk. Şoň üçin sen maňa iň gowusy magşuk diý. Birehim magşuk.
Olam-a gowy at eken. Birehim magşuk. Hany aýt, siz meni näme üçin bu ýere getirdiňiz? Ýylda sekiz milliondan gowrak adamy öldürmegiň bu ýere gelmegi üçin ýeterlik sebäp dämi? Düzedeýin.
Ýedi million adam maňa meýletin gelip, ýuwaş-ýuwaşdan olary öldürmegimi isleýärler. Galan bir milliondan gowrak adam bolsa meň aşyklarymyň ýanyna durandyklary üçin, ýagny meň howamdan dem almaklary üçin ölýärler. O ýerde meň günäm ýok.
Adamlar saňa näme üçin beýle aşyk? Sen olara näme edýäň? Hmm.
Bir gezek çekeniň bilen hiç zadam bolmaz. Diýilýän söz meň iň gowy görýän şygarym. Men olary bir gezek özümi kabul etdirip bildimmi, soňy mesele däl. Bedenimdäki jadyly bölek bilen, ýagny nikotin bilen yzyny özüm alyp çykýan. Nikotin? Meň bedenimdäki nikotin olaryň beýinlerinde begenç duýgusyny artdyrýan dopamin gormonyny bölüp çykartýar. Ýene beýleki neşe gardaşlarymda bolşy ýaly. Olaryň her gezek şol dopamini almak üçin meň jüssämi has köp işlerine çekýärler we her gün muň mukdaryny artdyrýarlar. Belli bir wagt soň olaryň her biri meň aşyklaryma öwrülýärler we ennek edinen soňlar olary erinlerinden tutup getirýär. Bir ýylda ortaça meň taýajyklarymdan bäş müň sanagyny sorup gutarýarlar.
Sen asyl adamlary nädip öldürýäň?
Meň tüssämde dört müňden gowrak zäher bar. Bu zäher ilkinji duralga dodaklardan başlap agzyň ähli böleklerine, ol ýerden köçäme, ýagny bokurdaga geçýär we öýkenlere ýaýraýar. Adamlaryň öýkenleri meň obam. Öýkenlerdäki howa haltajyklaryny kislorodyň ýerine gara gurum bilen doldurýan. Gan hüýjüklerini kislorodyň ýerine zäherli ugar gazy bilen dolduryp goýberýär. Ol ýerden ganyň üsti bilen ýürege geçýär. Gan damarlarynda kolesterol mukdaryny artdyryp, ýüregi iýmitlendirýän damarlary dykyp, infarkta sebäp bolýar. O ýerden ýokary beýne geçýär. Beýnäki damarlar ýaryp insulta sebäp bolýar. Şigümbi. Gözdäki kapillýar damarlary ýaryp körlüge sebäp bolýar. Aşgazan we içegeler hem zäherimden özlerine düşen paýy alýarlar. Olaryň mukoza diwarlaryna deşýän, öýjüklerini posgadýan we jyns öýjükleriniň önümçiligini kesip, gahyrlyga sebäp bolýar. We iň esasy wezipä üçin taýynlyk berýär. Esasy wezipäň näme? Adamlaryň meniň tüssämi içlerine çekmeklerini dowam etmekleri bilen agzan synalarymda we beýleki synalarda rak keselini ýaýradýan. Pulam olaryň ölümi diýmek. Ýagny janlaryna ýuwaş-ýuwaşdan kast edýärler. Şeýlelikde bu jenaýaty sen etmedik ýaly bolýar. Etdiler.
Şol sebäpli hiç kim meni gönümel jenaýat bilen ýazgaryp bilmez. Hatda sizem.
Sen asyl meň soragyma jogap ber. Haýsy adamlary özüňe gurban edip saýlaýaň?

Çaga ölmän dogsa, hüjüm etmäge dowam edýär. Ene-atalar penjirede durup çekseler, çaga tüsse barmaýandyr öýdýärler. Emma meň tüssämiň segsen göterimden gowrak göze görünmeýär. Bulam meň hiläm. Sebäbi, eger tüssäni görsediler, çekmezdiler. Kiçi ýaşda çagalar özüme maýyl etmek meniň baş maksadym. Olara filmleriň, reklamalaryň üsti bile özüme emendirýän. Näme, ene-atasy günuzyn çagasynyň gözüni ýapyp gezsinmi? Gözüňize bir getirip görüň-ä. Ýaşlar her gezek meň zäherli tüssämi içlerine çekenlerinde Garraýandyklaryny bir bilsediler. Hatda dowamly çekýänleriň derilerindäki maýyşaklygy ýitirip, on dokuz ýyl töweregi garradýar. Taýajyklaryň üstünde üýkenlerini döreýän ragy görüp bilsediler. eger garranlaryna nähili boljakdyklaryny bilsediler, meň bilen tanşanlaryna puşman bolardylar. Öýken pahyr çykyp gaçyp bilsedi, Eýelerinden ýer gutarýan çagaçardy. Reklamalardaky owadan sözleriň nämä netije berýändigini bir bilsediler.
But the reality is that you can end up Ýeri, watch it. Sen meni tussag edip giderin öýdýäňmi? Sen meni ýeke eder öýdýäňmi? Ady Temmäki, familiýasy Çilim. Kakasynyň ady Kök, ejesiniň ady Ýaprak. Doglan ýeri Toprak, jynsy nikotin. Wezipesi rak döretmek. Adresi Adam, duralgasy Dodak, Köçesi bokurdok. Obasy öýken şäher ölüm soňy mazar. Bolan tussagy derrew boşatmaly.
Men saňa diýmedimmi?
Iň soňky sorag. Adamlar senden ýüz öwürse. Onda olara näme bolar?
Erklerini ulanyp menden ýüz öwürýänlerem az däl. Boljagy bolmanka ýüz öwrüp bilseler, olar gysga wagtda öňki saglyklaryna gowşarlar. Ýöne.